Míatɔ ʋu keke mí dakpe ɖe mi eye mi mia nɔvi nana wò nyɔnfra me dza pawa eye ŋkɔ ke se mi le. Nenema ke yi gaƒoƒo agba su be mi ma ti ke wò dɔ ke mi wɔna le fi ya mia ɖe eme kɔ fia ɖe mi. Dukɔ keke mi le akpe de ne mi, miwoe le ame ta kpɔ, miwo le pan Afrika kpɔ, mi le akpe de ne mi be sia ya Mi le Pan Afrika kpɔ akpe ɖe nyi. Eye tɔgbuiwo no yra mi, mamɔwo no yra mi. Eye mi ma tiko dɔ yi mi wɔna le fiya, mi kpɔ atiko le fiya. Eƒu fɔ tiko yi ma le dzia, aʋa tiko le fiya. Ne mi kpɔ fiwo kekeya, fiwo ma tiko kekeya. Wo nyo atike ke wo dana agbe na magbe dɔ, agbetɔ ƒomea ŋti. Wo dana dɔ na ame agbetɔ ƒomea ŋti. Ne kpɔ atiko le fiya, vidzidzi tikewo le, esrɔɖe tikewo le, eh, gbɔgbɔme ƒe nuwo le, gbɔgbɔme ƒe nuwo le. Atike le dzia, aɖa le wo le fiya ne le kpɔ la kpɔ ŋtsua ɖe. Adzalewo le fi ya ne le lea la kpɔ srɔ̃tɔtɔ aɖe. Nenema ke ne ale le ɖe ŋutsu ɖe alo le ɖe nyɔnu ɖe. Ɖo na be le nu gɔme se ne woyebe adzalewo le. Edana edana agbetɔ dzra amegbetɔ ƒe agbe ɖo.
Su adelia mele gbɔwò tso fiva dasi ne ga adre kple afã. Nye dɔdasi ye wò nye be masubɔ wò le gaƒoƒo ye me. Tɔwòe nye be nakplɔe ŋutinye le gbɔgbɔ kple ŋutilã me. Na míega te kpɔ be míage ɖe ʋe nyigba dzi. Egli kpuiwo mu nye míaƒe dekɔnuwo kple míaƒe dzɔdzɔme nyawo yi ke bu ɖa mía. Míage ti yowò me. Wò dɔdasi ye wò nye be na support nye. gbɔgbɔ kple ŋutilã me. Zi geɖe megblɔna be nunya di dui esi metu nɛ o. Nyateƒe ya nɔnɔa mefia nu sia nunyanya le ƒe du ŋuti o. Ta alo ya ele be wòana nɔ nye ɖɔm ɖo to eyi ke nèse, eyi ke nèkpɔkpɔ, nu yi ke nèsrɔ̃. Na míetui ɖo, míetui ɖe edzi ale be wòade deƒe abe ale yi ke tɔgbeawo gblẽe ɖe nye kpli wò gbɔ hafi hedzo ene. Asiwò me dagadu eyae nye ɖetugbui ke la lɔ do ge nye egbea mele teƒe ya gba kple eɖem kle nam lo mɔ kple sewoa mía la lɔ do gee mía kpɔ alee ke mía lee tso gɔme dzedzea wɔnae wɔ mía la nenye be edi be ya de nu wɔna ya me alo ehiɛ be na fia nane mí alo biabia ɖe ku susu nane be ya bie ku ɖe mía ƒe dekɔ nu ŋutia mega yɔ mí o ke boŋ kaƒo dzesi yi ke na kɔ wò biabiawo toe yi ke nye mía ƒe message line oa. Eyae nye 0503447550, 0503447550. Nɔmba ya nenye be míedze program egɔme nenye be nèyɔea, ame aɖeke mete tsɔtsɔ ge o, ke boŋ nàŋlɔ wò biabiawo kɔ to teƒe mawoe. Àte ŋu akɔe to WhatsApp alo eh, SMS teƒe sia teƒe yi ke nèkɔe toe koa, nenye be nu nèbe yeaƒo kɔ ɖo la, ne ƒoe kɔ ɖo la ko akpɔ be míele ŋuti ɖo ge na bɔbɔe. Ne míete ɖo eŋuti hafi wɔnae wu nua mefia be wòbe bia bu o, míele ŋu ɖo ge na godogodogodo. Eye nenema ke ko wòzu be eganyae wònye hã nenye be wɔnae wɔm míele ka dzi na wò ye nèdi be yeakpe ɖe wɔnaa ŋuti abe ʋevi enea, dze alo di be ye hã yeƒe wɔ nenɔ wɔ ma, 0243408086, 0243408086, eyae nye míaƒe momo nɔmba, 0243408086. Ye nenema ke ame yiwo katã dɔléla lé le fu ɖem na yewo xɔ amagbedɔwɔƒe dzi sa. Ne metrɔ to megbɔa, megbɔva ƒo nu tso amagbedɔwɔƒe kple woƒe vanyenye le eƒe eƒe du ŋuti. Mi nu ƒo ge tso nu ma ŋuti. Hafi madze wɔna egɔme egbea, birthday, e, ɖetugbui yi ke egbe nye birthday alo egbe nye ɖetugbui yi ke woyɔna be Josephine Akɔsu. Ahan ne ese akosu ko nakpɔ be efie be nɔvinye nyɔnuvie wònye. Ele wo dzigbeza ɖum yi Josefina egee wòle. Ele wo dzigbeza ɖum ebe yebia Mawu ƒe gãnyenye, ebe ale yi ke Yehowa Mawu kpe ɖe ye ta tso keke yeƒe dzigbe va se ɖe egbea yi ke yegale agbagbawo domea, eda akpe na Mawu. Zi geɖea, nenye be ame le wo dzigbe zã ɖuma, nenye be ƒe alafa ɖeka la sua, nanya be ele edzi ɖeɖem kpɔtɔe ma ta egbea, eƒe yi ke Yehowa Mawu nɛ wòkɔ va anyigbae dzia, eɖe gado ɖe eme. Ahan, birthday ye maɖu mɔ le, wome, wole agbe ɖum le teƒe ma, miwo miaɖo ŋku dzinye sia. Ta ebe eviawo, eviawo kple ƒomeawo katã wobe yewobia Yehowa Mawu ƒe dzɔgbenyui nɛ. Menye gbedodoɖa nye be ne tsi le xɔse me eyi ke wòɖo teƒe ya wòle viwo dzimea, eva zu dada kple mama ne viwo. Yehowa Mawu nedo alɔ wò didiwo katã, enu yiwo katã wòdze be nàwɔ le agbe me, teƒe yi wòle be nàɖo le wò agbe me eyi ke mèto ŋu ɖoe o. Nye gbedodoɖa nye be viwòwo woaɖo teƒe ma ato teƒe ma ŋuti ayi. Yehowa Mawu nenɔ anyi kple wò kekekekekekem. Emae nye mía nɔvi Josephine Akɔsu. Ele eƒe dzigbezawo ɖum. Wò hã wò biabiawo ate ŋu ato zero five zero three four four seven five five zero, zero five zero three four four seven five five zero. Medie madze nye biabiawo gɔme egbea be biabia aɖe ku ɖe em enui aɖe ŋuti. Ok, producer na menya be ame aɖewo kpe ɖe mía ŋuti nyi tsɔe va yi mi me yɔ ŋkɔ Benedicta Araba Osei Benedicta Araba ɔ se nyi cɔkɔ srɛ va yia nekpe ɖe mía ŋti kple CD blaene vɔ ɖekɛ, forty one Ghana cedis. Ehɛyɛ nɛma ke nye efo David ameteku yi ke le xɔxɔɛ. Ahan ne kpe ɖe mía ŋti kple CD wo. Mía nɔa ɖe le ve kolo, ve kolo ye wo co. Vɔa ele egɛdua ƒe teƒe yi ke wo yɔ be labadi. Ebe yeɖu Kristmas nu. Mitsɔ Fiɖagbe be yeɖu Kristmas nu kple CD alafa ɖeka kple blaeve, 120. Dada ame bi Yehowa Mawu ƒe gbe be ame bi amle no ɖu Kristmas nua woe nya ame ke dzagbagba ete kpɔ ɖu Kristmas nua wo ne yra sia. Inta eh mie tɔgbi Linus do vɔdzɔgbe ena mi CD bla vɔvɔ ɖekɛ, Frank Kumuzi CD bla etɔn, Patience afi ashiagbɔ. le namisiɖi bla atɔ̃ vɔ ɖekɛ, Kenneth ku dzo tsawu dzi namisiɖi bla eve yi nemake nye mía mía fo yi ke nye ame aɖewo ƒe tɔ Jupiter Agbeku kpodo le namisiɖi bla adre siɖi bla adre, seventy Ghana cedis, yi nemake nye Numadzi Ben dzi tɔ Ne èse ŋkɔe ko la, anya be aʋakpeɖeomee kple Murphy eye ne CD bla, CD wui etɔ̃ ene na amee. Míenɔ Juliana, Adonu, ahan aʋakpeɖeomee for real. Wohã ɖe na mí CD bla eve. Wò ame yi ke le nye kpɔm gaƒoƒo me, wò hã àte ŋu awɔ ɖe. Wò hã egbe dze agbagba be wò ne nɔ wò wɔm. Na be ame aɖe nese wò ŋkɔ. Míetsɔ kɔsiɖa vae, míenɔ nyɔnuwo. Woawoe nye ame yi ke do alɔ wɔna hafi míete ŋu nu. Egbea wòle be wò hã nàkpe ɖe mía ŋuti. Nye bebie gbãtɔa, etso Moses, nye fo, dzitsɛ gbɔ. Nye fo, Moses, nye fo, dzitsɛ. Ne èse dzitsɛ koa, dzitsɛ kɔƒe for real. Ele be biam fia be ɖee ebe nenye be le dekɔnu me woyina srɔ̃ɖe gea, yekpɔ be wotsɔ zikpui kɔ kpena ɖe srɔ̃ɖenuwo ŋuti. Zikpui ma, ebe le dekɔnu me ɖee, ŋkɔ aɖe nɔ wò le zikpui ma sia ye susu kae da megbe ne zikpui ma tsɔtsɔ yi ɖe esrɔ̃ɖeƒe mahã? Mose dzi tsɛ. Nye fo wobebia ekpɔ be egbe ƒe dekɔnu yi wokpɔ mí la, geɖewo kpɔ mí le egbea be dekɔnu wònye. Enye susumenuɖoɖo aɖe yi ke tso ame tsitsi aɖewo gbɔ. Dekɔnu ŋutɔe, míle ha dem nɛ ye míle míaƒe susu zãm. Gbã, wome, ne woyi esrɔ̃ ɖe ƒee, womekɔ zikpui kpui le ŋuti kɔ yi esrɔ̃ ɖe ƒe o. Ɖe woɖi esrɔ̃ vɔ kafi zikpui ƒe de kɔ nu vava gake wova trɔ de kɔ nu o. Gake ke ale wòle egbea, nenema míwo katã míle wɔmee ma. Ne woyi esrɔ̃ ɖe ge zikpui ma kpɔ mí nɔa, woyɔe be aƒenɔzikpui. Woyɔ zikpuia be aƒenɔzikpui. Ne wokɔe kɔ yia, susue da megbe ne zikpui ma nye be eyi ke wova ɖe nyɔnuwo vɔ ye wokplɔ nyɔnuwo kɔ va ŋutsuwo ƒe aƒe me vɔa, ŋutsuwo ƒe tasi, aŋlɔ be te, ŋutsuwo ƒe tasi alo nyɔnuwo enɔ yi ke dzia eyome tɔ nyɔnu aɖe yi ke atu ƒe nyo nɛ nyɔnu aɖe yi ke woɖee tso gbe yi ke gbe woɖee heyi ɖe atuƒe. Atuƒee de edzi, ame aɖeke mese ke ehehe ɖe woatu ƒe o. Nyanua le vi dzim nyuie. Eviawo hã wo domea, ame aɖeke mekpɔ vodada aɖeke le viwo ƒe afɔ ɖeɖe me oa. Nyɔnu ma wo tɔgbi wo dometɔ ɖeka ye le zikpui ma tsɔ va da ɖi nenye be wova ɖo ŋutsua ƒe aƒeme. Ame aɖewo koe yina ɖe dzodoƒee. Ame aɖewo koe lina ŋutsuwo ƒe xɔ mɔnu ale be nyɔnu ma wotsɔ gali zikpui ma dzi zi gbɔ zi adre. Agblɔ ne nyɔnu ma be, agɔnu ɖe wosɔ anyi hafi wodre afɔ. Yi ke fia be wole nyɔnua ƒe agɔme li wole eƒe srɔ̃ɖeɖe ƒe gɔmeɖokpee ma li mɔ le to dekɔnu mɔwo nui. Tafonye ne nye be nèle e em em e wòbe biwoa alea wòle tututu nye ya. Ta zikpuia le dekɔnu mi, menye, womekpena ɖe srɔ̃ɖenuwo ŋuti wokɔ yina o, ke boŋ ne woɖo, wokplɔ nyɔnuɔ va ŋutsuɔ xɔ nu vɔe, ye hafi wotsɔna zikpui ma vɛ ava wɔ dekɔnu ema nɛ. E, ewɔ be meɖo biabia ŋuti ɖe. Nenye be nyemete ɖo eŋuti o abe ale yi ke èdi o hã, ewɔ be mede ade eŋuti. Ta míatsɔe nenema. Wɔnae wɔm mele eva na dzikɔsiɖa ɖesiaɖe. Nenye be eya koe kpɔm nèle abe zi gbãtɔe nèle kpɔm ene la, dze agbagba be ɣesiaɣia nànɔ tetem ɖe wɔna yewo ŋuti ale be míanɔ eme wo ɖem na wò zi geɖe. Tɔgbui Sam, Tɔgbui Sam, ebe sunyanie yele? ebe numa nye wò ŋkɔ ema elabe audio ne wɔ ke me sia nenema me se ŋkɔ ema be yeƒe ŋkɔ nye tɔgbi sam ebe yedi be abia be ne susu katã wo nɔ um, yɔ ame yiwo ke le peki xɔxɔe yɔm be gbiawo ma hã tɔgbi sam wo bebie ma nenye be eme akɔ na ma audio ne wɔ nenema eme se mee ma ebe susu katã wo nɔ yɔ ame yiwo le xɔxɔe Peki, wonɔ yɔyɔm be gbiawo ma hã. Xɔxɔe kple Pekiwo ame ɖekae wonye. Woƒe zɔzɔ va ɖo teƒe ma ame ɖekawoe wonye. Ewɔbe didi ƒe gbɔsusu kple ne wova ɖo teƒe aɖea, ƒome aɖewo lɔ̃ be yewoyɔ anɔ teƒe ye, ƒome aɖewo be yewoyɔ ayi teƒe ye. Problem aɖeke mele o. Ame ɖeka wonye tso keke dzɔdzɔƒe. Ŋkɔgbea, le mía tɔgbuiwo ƒe tsoƒe ke, teƒe yi ke wogbɔgblɔ fia be The Continent or The Lost Continent, Atsokeke Teƒe Ma kea, mía tɔgbuiwo nɔ teƒe aɖewo edu mawo ƒe ŋkɔwoa ye gbuglɔ ye wogbuglɔ kɔkɔm vɛ. Gake eyi ke dekɔnu va bubum kple míaƒe dzɔdzɔmenyawo va bubum taa, ame geɖewo zãna woƒe susu aƒo nu tso dua ɖewo ƒe ŋkɔwo ŋuti. Mía tɔgbuiwo nɔ teƒe aɖe kpɔ woyɔ be ho. Wonɔ teƒe aɖe woyɔ be gbe. Teƒe vovovowo wonɔ teƒe ma kpɔ. Eho yi ke wonɔe, zi gbãtɔ yi ke wotso le teƒe mae ye nye zi gbãtɔ yi ke woho tso woƒe ho ye nye hogbetsotso yi ke gblɔm wole. Menye, wogayɔna be hogbetsotso menye ŋɔtse ƒe hogbetsotso ƒe nya gblɔm míele o. ema dzɔdzɔme nya wova bu dekɔnu wova bu ye wotsɔ dzɔdzɔme ye wotsɔ eh, ʋugbetsutsua kɔ hele ŋɔtsi tsomi ʋugbetsutsu kple ŋɔtsia kadodo aɖeke mele wo dome teƒe yiwo mía tɔgbuiwo tso tso blema wo dometɔ ɖewo nye ho wo dometɔ ɖewo nye gbe ŋkɔ mawoa ne wova ɖo teƒe yi ke wova ɖo gba elabe yi ke mía tɔgbuiwo dzo le teƒe ma geɖewo ɖewo nɔ sisim le arabso Italitɔwo, Yevu yiwo ke nɔ ame, amesi tsam gaƒoƒo ma me, wonɔ sisim ta ke wodzo yina, womedzo, womelɔ̃ bene yewoava se te ɖe teƒe aɖe la, yewoƒe ŋkɔ nedze o. Ta wonɔ ŋkɔwo trɔm. Ta ne le numɔwo se ma, numɔwo tɔgbi ye wɔe be minɔ, mile enumɔwo sem nenema ɖo. Holie Felix, ebe yeƒe ŋkɔ nye Holie Felix. Ye nye ʋumevi vɔa yele Akate. Ebe yeasi Sawa Katté ƒe nya gblɔm wòle. Ebe yedi be yeabia biabia ye, elabe nuyɔ ele fu ɖem na yeƒe susu. Nenye be ame aɖe nye ahosi, ye wòle ahome, ye ahosi ma ɖea nu, ye wòle ɖuɖum ɖe, ɖevi aɖe yi ke egbɔgblɔ fifi le abe ahosi ma ɖee, ɖevi aɖe yi ke xɔ abe ƒe eve mɔwo nene ɖee, ahosi ƒe nuɖuɖu ye ɖum wòle ɖee, ɖevia ate ŋu aɖui mahã. Ao. Eŋuɖoɖoa nye Ao, Felix. Le enyawo nyateƒe me, ne nyɔnu le ahoma, le blema nɔ be aho, ahoa, ŋegbe wònye, enu yi ke do viviti, yi ke gɔmesese mele eŋuti o, ye nye aho. Aho, enye nu yi ke míegblɔna be viviti. Ame aɖe ƒe vevesese, ame aɖe ƒe nane yi ke me tom wole, ame aɖe ƒe ya yi ke lém wole le blema ye woyɔ be aho. Ta ne enye be nyɔnu aɖe le nɔnɔme ma me tso le ŋdi hafi agu nadze yi ke wòle tsi vɔ do wo nuwo vɔ, dze wo woagbe dɔwo gɔme ŋu va se ɖe ga yi ke me woagale tsi zã agaɖe wo nuwo da ɖi agblɔ be yeamlɔ anyia, ŋkeke ma me eƒe nuwɔnawoa medo eka kple amegbetɔ ƒe nuwɔnawo o. Elabe le gaƒoƒo ma me ele ka dom kple ameyinugbe aɖe yi ke nye gbɔgbɔ. Ta susu ma ta ne wòle nu ɖum maa, eƒe nuɖuɖui wòde asi maa, medze be wòaɖu nu kple ame aɖeke o. ta be woanɔ ɖe tsɔm ne ɖevia ɖe ao. Nenye be woɖea nuwo vɔ hafi woaka ahoa ƒe nuɖuɖu nɛ woke ne ɖevia ɖea, eme kɔ eye ate ŋu awɔe nenema. Ele gbɔgblɔm fifi lae be, ebe aƒenɔ ye gbɔgblɔm fifi lae be, nye medi be eƒe ŋkɔ nava o, ebe yeɖe srɔ̃, menye be ebe ye ŋutsua meɖe yewo kple yewo dzi vi ko, abi ale yi ke míawo ŋutsuwo míanɔ e lãme vivi yewo ɖoe ko ado gu nyɔnuwo ɖo kple wo dzi vi ɖeka, eve, etɔ̃ aɖe ye ko e gbegbe vava. Akɔdin tu nyɔnua fia be yewo kple ŋutsua ɖe yewo dzi vi ɖeka. Ale be ɖevia hã li ŋu anɔ abe ƒe blatɔ̃ ŋkɛ kura. Yedzo va yi ɖe srɔ̃ elabe vi koe wodzi ko. Yeva yi ɖe srɔ̃. Eƒe blatɔ nyi ya yele atsoƒe. Efia eviwo tate ku. Wobe ye ne wòaho. Ɖee wòle be yeawɔ ahoa? Ɛɛ, ènya wò biabiawo tɔgbi ne va ɖo yia, ele be nàƒo ka, nàyɔ nɔmba yi ke woyɔna be zero five tri tu, zero five tri tu six wan eit zero eit zero. Ne biabia aɖe ku ɖe ahowɔwɔ. pi nu mɔ ŋtia, your number ye 0532618080 alo 0559374859, 0559374859. Amagbe enye nane yi ke mía tɔgbuiwo tsɔ kplɔ woƒe agbe tso ƒe gbogbo hafi yi ŋu vava. Susu ma ta le blema nyɔnu mefɔ fu eye ekɔ dzi o gake wodzie vi. Susu ma ta le blema ne nyɔnu fɔ fua, womewɔ dɔ nɛ o, wodzie bɔbɔe. Amagbe li le blema. Susu ma ta ŋku megbãna ame bae hã le blema o. Susu ma ta ame aɖeke menɔa anyi ko agblɔ be abia lé egbiɔ be BP BP lea, ame agbe ta enuɔ meli o. Aɖuɖɔ veve yi ke ɖɔ mí nɔ egbea wobe ŋtsu ame la le aɖuɖɔ ɖɔm wobe ne va yi de rɔba nɛ bikɔs ɔf ame agbe ta. Ame agbe ma wogbuglɔ va. Wo ja pawa wo dɔwɔƒea ebe yegbuglɔ ame agbe mawo katã vɛ. Nenye be nènye ame aɖe yi ke ne va teƒe me mèdi be gbɔgbɔ menye gbɔgbɔme nɔnɔme ke tae nèva teƒe ma oa, va ne nàva ƒle amea. amatsi wowɔ ɖe wokɔ da ɖɛ nye adzalẽ, eɖewo nye amisisi, eɖewo nye etsi yi ke e at amatsi yi ke wò ŋutɔ nàkɔ tsi ɖe edzi loo nàkɔ aha ɖe edzi anɔ nonom. Ame aɖewo be yewonye Kristotɔ. Ne enye Kristotɔ ne yi ɖe teƒe ma, amisisi kple tɔtɔ mɔa wole gbogbo. Ebe nu yiwo katã le fu ɖem na wò. Amea klo le amea vem. Amea tɔ koe nye be ali. Amea tɔ koe nye be nenye be wòfɔ fua, ele be eŋu nanɔ dodom le fua ŋuti. Wòdze power gbɔgblɔ be ao ɖee. Ƒo ka na wo, zero five five nine, zero five five nine, three seven four eight five nine, zero five five nine, three seven four eight five nine. Beta Ameku dzi 21 CD Blavɔvɔ ɖekɛ Christian Kwame Amega Tse CD wo George Kudjo Gato Gatogo CD Bla eve Prosper Kɔdjo Amekafu CD Bla eve Kaiser Yesu Mo Venture Edze agba be míadze si wò amee, míadze si wò ŋutɔ wò ŋkɔ sia. CD bla atɔ̃ ye nena mí ye nema ke nye mía nɔ yi ke woyɔ be Gradis mawue na kɔbina. Gradis mawue na kɔbina nena mi sidi bla atɔ̃ ye nema ke nye Gradis agbo sidi woi ɖekɛ, Bright kɔdzo afɔɖo anyi sidi adre ye ne kɔ ne mi seven ye nema ke nye efo chas yawo kudzawu sidi bla enyi ye nena mi. Yimanuel Kwame Ampa Brain nunɔamesi ɖi ewo. Gideon, Gideon akpasa, nyemenya be akpasa ye o gake woŋlɔe Peter akpasa nunɔamesi ɖi ewo. Ye nema ke nye mía dada yi ke woyɔna be Elizabeth Gliƒoli, Elizabeth Gliƒoli nunɔamesi ɖi alafa eve. Kofi Sienadju, Kofi se ne dju nena mi CD ewo ye ne ma ke nye Empress ok wo be eya mie tɔ wo le aƒu godo wo dome tɔ ale ye ɖo gae ra mi CD alafa ɖeka blavevɔ atɔ ye ne ma ke nye Bradenton Bright awuku ɔbefo egbe me yo ŋkɔ nyuie ɖi CD woe ne na mi Christian ku sɔgbɔ ne na mi CD bla eve egba me di bo wo hã wo ŋkɔ eh me me du Christmas ne ta gba wo hã wo wɔ ne gere ewɔ me mi dada ya no gbɔgblɔ fie be ye kple apata re wo jivi ko be ye ne wa ho enu wɔ yi me gɔme se mo ala be ye le ŋutsu fe xɔ no mi na mi se gɔme be he dekɔ nuwo wi mi ga no trɔ mo. Nɔvia ho, nu ka nye aho? Ame kawo wɔa aho? Susu ka ta wɔa aho ɖa? Enye mɔ le mía se gɔme gbãe ma. Mi va ɖo susu me na nua nyi bi va kɔ vɔvɔli do nyɔnuwo le aho wɔwɔ ŋuti. Aho mele nenema o. Nyɔnu srɔtɔ yike kple srɔ li ye ŋtsua kui ame ma ye wɔa ho mia ɖoto mia se nya nyuie nyɔnu srɔ tɔ yike nye nyɔnu yike va yi wɔ nyɔnu va yi wɔ nyanu yike va wɔ wò ŋuti nu le ƒomea gbɔ ƒomea de dzesi wò be eva wɔ wò ŋuti nu heyi ɖe teƒe aɖe nenye be ŋtsu ma kui ŋtsu ma ƒe aho ye wo wɔ Period. Le program ye dzi, wona menya nyuie be dekɔnu alee wòle tso blemae. Nenema wòle be mígblɔe ma. Ke menye be alee mízã mía susu va kɔ le ɖo anyi gbea o. Susu ma ta le program ye dzi megblɔ va yi kpɔ be ne ame aɖe dze agɔ, womena gbo o. Mekpɔ be ametsitsi geɖewo he nya ma, he nya ma, gake ate ŋu ahee enususu me ɖo, esusu ɖo anyi nu wònye wɔm wole egbea, mele dekɔnu ƒe akpa aɖeke o. Be evi etɔ, evi dze agɔ le tɔ dzi, evi ƒo tome ne tɔ alo vi va dɔ kple nyɔnu aɖe le srɔ̃ ƒe aba dzi ye wobe ne woahe to nɛ. Woate ŋu ahe to ɖe sia ɖe ne ɖevi ma ve womexɔ agbo le ɖevi le ame ma si o elabe gbã susu katã woxɔ agbo la. Woxɔ agbo, agboa ƒe ʋu yi ke le emea, ye ta woxɔ agbo ɖo. Eʋua nu ka wokɔ wɔe? Wokɔe sa avɔ. Ɖe to na nàse nya. Susu ka ta xɔ agbo? Menye be woxɔ agboa be na ɖu o lo. Ne woxɔ agbo be na ɖu ɖe, menye ame sia ame ɖua agbo lã ɖe. Ke me gbɔ kplitɔ woanɔ xɔxɔ mea? Woxɔ agbo kple susu be eʋu yi ke le agboa me ye ta woxɔ agboa ɖa. Ta ne woxɔ agbo mae, wole wu ge. Woʋui ke woxɔ hekɔ ɖɛ ye wotsɔ he sa vɔ le nu gbegblẽ yi ke amee wɔ ɖe ame ye ta. Susu ma ta ame yi ke amegbetɔ yi ke do ŋtilã be nyee mele agbaa lie, womena ame ŋu amegbetɔ o. ŋɔli alo gbɔgbɔe ye wona ŋui ye wokɔ. Wometsɔ ŋu sa vɔ na amegbetɔ yi ke le agbe o. Ɖe wotsɔ, ne woakɔ ŋu kɔ sa vɔ na amegbetɔa, ɖokuiwo klɔ ame ŋuti. Wobe wosa vɔ ɖokuiwo klɔ ame ŋuti. Eyi ti ta le susu ma ta le mía tɔgbuiwo ƒe nunya mea, ame yiwo wɔ ŋudɔ wɔwɔe woxɔ agbo kɔ na Edago le ehũdɔa be wòdza ŋframa kple tɔtɔ ame yiwo nye hũnɔwo, bokɔwo, tɔbokɔwo, ame yiwo nye mamisiwo, ɛɛ enu kaa, etrɔnɔwo, ame ma yiwo woxɔ agbo akɔ na wo ne dze agɔ le ame mawo dzi. Nenema ke nye efiẽwo elabe zi ye dzi woɖoe. Menye fiẽ, efiẽ ne woɖoe zi dzi koa, zikpuia ŋusẽ mee wòle dɔ wɔm la, ta ne dze agɔ le afiẽ dzi ne woxɔ agboe, woxɔe ne zikpuia, ke wowua agboa, eŋu ma ne wokɔ ɖee, wokɔe ɖe ne gbɔgbɔwo. Gake egbea mi le busunyawo gblɔm because mi va ɖo susu anyi edze agɔ le tɔwo dzi ta mi maxɔ agbo. Ne wobiɔ na agboxɔ le mia se gɔme susu ye da megbe ne agboxɔxɔ. Le ahowɔwɔ mee, nyɔnu srɔtɔ ye wɔ aho. Nenye be wome ɖe wò o alo mega le ŋutsu ƒe xɔnu o ƒe, efuwo nyɛ. Elabe enye busu be nyɔnu aɖe yi ke le atsuƒe nava ye be yeva le aho wɔ. Fifie wogava kɔ nya aɖewo da ɖe gbogbo be le be ahogotutu, ahogotutu li. Ke fifie ɖe, nenye be amee le atsuƒe ye wòva wɔ aho vɔ ɖe, ame kae le ahogo tu ge nɛ hafi wòava yi ɖe srɔ̃ gbɔ? Ye garanti alo nuka tututu gblɔge ame la le axɔ dzi ase be ye srɔ̃ meva yi tu ahogo na ame aɖe hafi gbɔgblɔ va ye gbɔ la o. Mina míebu dekɔnua ŋuti hafi míanɔ wɔwɔm. Nu yi ke nye menya le dekɔnu me nye be nyɔnusrɔ̃tɔ yi ke srɔ̃ le srɔ̃ gbɔ wòkui ye wowɔ nu ka? Wowɔ aho na. Nenemae nye menyee ma. Nenye be míagblɔ be o ŋutsu ye dzi vi nu alo nye kple ŋutsu ye míenɔ anyi kpɔ gake meɖe nu oa, ŋutsu gbɔsusu mee míeɔ ɖekakpuiwo míva mí vi ve ŋgbe ŋutsu, nyɔnu gbɔsusu mee mídɔ kpli wo. Ke nenye be míku ɖe, nyɔnu mawo katã atea wɔ aho na mía? Ŋutsu aɖewo lia, wodzi vi na ame gbogbo gake ame ɖeke menye o. Dza woku vɔ kafi woava se be wodzi vi na ame mɔ. Ke nɔ yɔ ame mɔ katã trɔ ɖe be nɔva nɔ ahohowɔ ya. Ale dekɔnua le ɖe, mina migbe susu ma ta ne ɖo kɔse ɖa gbe ɖe. Ne me lɔ nya ne tɔgbe ya kɔ suo kura ƒo ɖe, dza gbe na kpɔ program na srɔ ŋu, na gble na fie viwo. Ne me wu program nu vɔ kɔa, awu ma ɖe gbogbo agakɔe do le ŋtinye, na ga nɔ nuvɔ dzi le ŋtinye. Esia. Mede ɖo nye nusrɔ̃wue la, megakɔe fefefe o. Na mísrɔ̃ nu. Tɔgbi me dema bi be bia ye. Wonɔ gblɔm nɔ sese me sia be daƒia me kpɔ. Daƒia me kpɔ menye nya nyɔ ɖi. Togbɔ be nye nya lɔe ko wogblɔ na hã gake ahama sisi wonye. Daƒia me kpɔ. Ta zi geɖea mía mama geɖewo lia woƒe ŋkɔ nye daƒia me kpɔ. Ahama ŋkɔe wonye. Enye enya aɖe yi ke ame aɖe gblɔna atsɔ ade, ade ba me emɔ ne nya yi wòdi be yeagblɔ. Enye kple srɔ̃nye míle yiyim gbe sia gbe wònya kpɔkpɔm na o. Menya nu ye dzɔdzɔ le mía ƒee me o, da ƒee me kpɔna kpɔ nu ye dzɔdzɔ. Ke tɔgãnye ma kpɔ melea, ekpekpem ɖe amewo ŋuti le adzɔge. Gbe sia gbe ne yia, ewɔ ne gale kotoku me ɖe koe ɖee nam o. Ke wò mènyae o, wònɔ susu be míwo amewo míele mía tɔgã ma ŋutia, nenema wòle ema. de aƒee me, ge le mía ƒee me ne nàkpɔ ale wòle. Enya yi wogblɔ hedie mo, edie ba mo ne nya yi ke wòdi be yeagblɔ. Ye ne, ne sea ame lɔ ƒe ŋkɔ nenema, ŋkɔ mawo tɔgbuia ye míyɔ be nu ka? Ahama ŋkɔwo. Tɔgbui, zi geɖea, amewo nɔ gbɔgblɔ be, míaƒe ŋkɔ ɖi Adawo ƒe ŋkɔ elabe míaƒe ŋkɔe nye Akɔlɔtsɛ. Nye bibiae nye be ɖe gbã enuiwo me nam Akɔ le tse ɖee tɔgbi. Ŋkɔ ka tɔgbie wònye? Èkpɔ be menye Ada ŋkɔe wònye o. Esaŋ alo eɖi abe Adawo ƒe ŋkɔ ene. Numɔwo zi geɖe enɔ ɖiɖim. Míewo míe, eŋea woe. Ŋkɔ ɖe sia ɖe yi ke woatsɔ le ŋegbe me, gɔmeɖeɖe li nɛ. Ne mèse gɔme o ɖe, xɔ dzigbe aɖe na vie. Megblɔ le nye programmee dzi va yi be ne yi ɖe mafi me, woƒe fiegãwo yɔ be asem. Ame aɖewo ŋlɔ history aɖewo trɔ tagbo aɖewo ku ɖe asem ŋuti yi ke menye nenema nye nya o. Menye ŋkɔ nye asem o, asem ahanu ŋkɔ ko wonye. Eyi ke mafiawo kple eblɔwo nɔ dzre wɔm zi geɖe vevitɔ, woƒe tɔgbe yi ke woyɔ be tsiɖinyia, wova kɔ nɛ va wɔ dzre va wɔ aʋa kpli toto ta wo vɔ̃ nɛ eva ɖo teƒea la mafiawo kpli blɔwo va nyi dzo wo be tso gbedzi he yi na yewo ma ga wɔ aʋa o ke boŋ nusianu yi ka dzɔ le yewo domea yewo atsɔe wɔ enya agblɔ enya gbɔgblɔ ma le blugbe nye nuka Asem, yeɖi be ke asem. Enye dzonyinyi yi ke nɔ anyi va zu aha, va zu abe aha nɔ ŋkɔ ene. Ta ame yiwo menya ŋkɔ ye ƒe dzɔdzɔ vɔ oa, wote gblɔ history ŋu ava kpa nya wogblɔ nenema a o ɖi. Megblɔ va yi be ne va ŋumidu mea, nye asrafohiniwo tsitsitɔ dometɔ ɖeka nye Tɔgbui Keteni. Ekpɔe, ne sekete nia, ye hã nenema ke hã, ame aɖewo ŋlɔ ha, wogblɔ nu yi history tso ŋuti ŋu be bikɔwo, eblɔwo nyɔ plu tɔtɔ ema wo katã. Enu ye menya megaƒo nu tso eŋuti o elabe kpɔ be nyateƒea ne egblɔe ye kɔe da ɖe viviti me gbe ɖeka edodo ge elabe ne ge dze anyigba gbã meʋle na o. Kete ni ŋkɔ nye nuka ame ke. Santi ŋa ŋɔtɔ ma me sese o nye ne kle ŋku di agblɔ na be hey miɔ ŋku ela be ame gbetɔ no ŋku bia le keke ale ke ame te ga bi dzo ta o gblɔ le bugbe be nuka katawini ne ni bri ŋsɔ ja katawini ma e nye tɔ gbo me te na o ye va zo nuka kete ni gba mo nu ta akɔ le tse ma gblɔ me le edi adan wo fe ŋkɔ me ne ne ma o eŋa wo le mia fe ŋkɔ tsɔtsɔ me ne mia tɔ gbo dzi vi Ŋutsu, ŋutsu ɖe ɖe ŋu woame ewo. Ŋutsu gbãtɔ, evelia ŋu asiekɛliae woyɔe be akɔlɔ. Ŋutsu ewoliae ye mi yɔe be akɔlɔ tse. Wuiɖekɛlia ye mi yɔe be nuka? Tui. ne mi le ŋkɔ tsɔ mi, ŋutsu gbãtɔ ŋu kekekeke tso le efui dzi tsa tsu. Ɔn, tsi ɖi kple tɔtɔ kakakaka ŋu Woe ŋutsu asiekɛliɛ miyɔɛ be nuka akɔlɔ. Ŋutsu wueliɛ ye miyɔ be akɔlɔ tsɛ. Wuiɖekɛ ɖeɛ nye tui. Ta ne miwo ŋkɔ nye akɔlɔ tsɛ, menye Ada ŋkɔ o. Eƒe ŋkɔ vie mie tɔgbe ma ye nye ŋutsu ɖekaɖeka ewueliɛ le xlɔ̃ me. Eblɔ be, eblɔ wo nɔewo be nuka beɖu. Wo nɔewo be beɖu. Ahan. Nenemae wòle. Nenema ke nyɔnu yi ke nye nyɔnu ewueliɛ hã miyɔɛ be nuka ʋalawɔɛ. Ʋalawɔɛ. nenemae wòle ema. Vovototo kae le tesi kple teshi ebe tesi yi ke aŋlɔ woyɔ be teshi alo baɖasu, dabasu dome mahã? Tesi, ne yi ɖe aŋlɔ maa, wobe, tɔwo ŋgɔ wonɔ gblɔ be tesi ye aŋlɔ be tesi. eye ele bibiam be vovototo ka le kple ɖabasu dome hã. Vovototo aɖeke mele eme o. Ne ame aɖe le vi dzim le ŋutsuwo sɔŋ dzi, ŋutsu ɖe ɖewo dzi ƒo va dzi nyɔnu ɖeka pɛ tsaka woe ye woyɔ be ɖabasu alo tesi alo tesi. Ŋkɔ ɖeka koe wonye. Vovototo aɖeke mele emawo me o. Tɔgbui Bebie yi ke wòvae, nye medi be maɖo eŋuti o gake Aƒetɔ ye ɖo bebie la nye tɔgbuiwo vinyɔ̃ ta. Nye medze si o se tɔgbui akɔsuiɛ o tɔgbuiwo, nye tɔgbuiwo vinye o. Míkpã wo be míkpã nyitsɔ kɔsiɖa ye ne yɔ nye, nye producer be yeaƒo nu kpli mo ye mele nu ƒom kpli wo. Ye nɔ be bia le bia ŋku ɖe ɛɛ nuka, dahũ me alo ɛɛ. amu gã kpui ebe yedi be yeanya nu tso ŋuti megblɔ na be zã do ta ne ŋke gã nyi ne nayɔm. Wò message yɛ ɖeɖo la yɛ yevu gbee menye English yɛ menye mie de gbɔwo nyo ɖe mi srɔe ɛɛ ta ne eŋlɔ yevu gbɔɛ kɔ ɖoɖo la mi gbublɔ xli kpɔ ne na kpɔe mele care. Ebim be yekpɔ be me ew e ebui be me me eyi ke mate ŋu awɔ le teƒe ya ye wɔm mele. Nenye be mekpɔe nyemete ganɔ fo kɔl xɔm o. Kɔl yiwo nɔ vavã mi minɔ fo nɔ tsim. Ne manɔ fo kɔl xɔ me nyemete ŋu o. Ye ta ne eɖo bebia la ne dzi nu ɖekawo tɔgbi akɔ so mele ŋuti ɖo ge na. Esia ta ne ɖo bebia ɖe ɖa alo be yeaƒo nu kpli nye ye gaƒoƒoe me mí eyɔ nye menyɔ nu mɔmɔ tɔe kɔ ke medo taflatse na Mègase veve le ŋutinye o. Èsea? Míle wɔm programme dzi mí le amegbetɔ ɖe sia ɖe yi ke zã dodo ŋu keke hɛ ye mí ku o kɔa, enusɔsrɔ̃ dzi koe mí le. Ne ŋlɔ yevubie ɖe gbugblo, na xlẽ yevubie nyuie kafi na ɖoe lam. Ale be ne yevubie ma vae, mega nye veve sese nu mo. Nye me se veve o lo, gake nɔ aƒe na ƒe na nyo ye wɔm mí le. Mí die ma xɔ dzo dometsotsɛ ne me gbɔ va ɖi. Me gbɔ wò be bie, me ɖe bie di be ase enuka da ho. ebi yɛ enumama ɖe me nɛ mia mele eme ɖe gana mega vɔ̃ ye ta mele teƒe yɛ la me gbɔna hafi ma ma ma yi ma vae producer na menya be frank yawo tete menye tete o ɖe yɔ be tete frank yawo tete nena mi si di bla vɔvɔ ɖe ke ye ne ma ke nye yi ma nu ekɔ si akpɔ si di ewu efo yi efo kɔ si akpɔ be agbagba jem paalo thomas thomas akɔsu si di ewu kɔshi setɔ nye me CD bla vɔvɔ ɖekɛ mensa mi kafui aƒenu CD bla eve Evelyn dzidzɔ li koli CD wui ɖekɛ Vivian gidi CD atɔ Gilbert kɔku dagadu CD bla vɔvɔ ɖekɛ Robert

CD ewo ye enema ke nye Martin Atsu Modo, CD bla vɔvɔ ɖekɛ, Celestine Naye, Naye nu ke, e, Naya nue ke, nene, nena mi CD bla eve. Maxɔ dometsotsoe, medi míagase hae, ne megbɔ va ɖi, megale nanɔme ɖe ge na nekɔkɔ ge. Tafonye,

ela kpɔ dziya keke kɔ va ya fufɔ tike alele tikewo ame me tire fi dzimu me tire srɔ kpɔ ɖeɖe mu me ela gbeya me ele tɔ tɔ me ne dzidzenu ifa tiko keke le mia kpɔ fiya A, míele dɔ dim, míele dɔ kpɔ o, vɔ yi be adza le wo le mía si, míele va le va ƒle. Nenema kee le va ŋutsu, ŋutsuwo me gbɔdzɔ, ŋutsuwo me gba ɖo ŋusẽ le ado fu o, a, etsiwo me gba nyo o, yi be atike koke ya le mía gbɔ fiya. Ne miva, miva ƒle abe atikea, miana na wodzra ƒlea, matikea, esea yi be atikea, agbetɔ, edua kekeŋ va ƒle nɛ. Ta mehiã le wò tsã be fi keke le le le kpɔe. Kele le nyambe le kpɔ kpɔ me nyalo bɔ bla wa pati kia. Ati ko le nyati le dia. Bɔ bɔ bɔ mo pe mu kokolo fu de no. Ile mo en zamo kuma lo domu. Le nyu te te lo me te. Alo mo to le te le ko si. Ni pati ko le fia. Le nyambe de le mu ko lo le ma kiki. Bɔ bɔ mo ti ko le. Nya kono la si. Le si le mu ka ti ka da le mu ko do do. Ese ma. Ta bɔ bɔ mo mu le sia de ki dire le kwa. Le va nya fia la kwa. Le le dɔ dzi be yeakpɔ ya alo le dɔ dzi be. Frama ƒe dɔwɔƒe yi ke ƒe ŋkɔ sem míele nana be nenye be nènye ame aɖe yi ke ehun dɔ wɔm nèle vevitɔ nenye hun o eye nèxɔ vedu aɖe va da ɖi. Miɖu kɔ ne vudoɔ vudoɔ megadɔ wɔm o. Ewɔe be ame ya hã be wòfifia vudua me ye na tsidede ge ta kple tɔtɔa. Ele be nade dzesi be ehun eŋudu ne ƒeva da ɖe ekɔwo le ŋti gbogbo ne mele kɔ nyim oa, ŋudua ƒe ŋusẽ yi le ma dzodzo ge le gbɔwò. Enu yi ke gblɔm nana wò dzamfra ma le be nebe nu mɔ tɔgbi dzɔdzɔ ma ele be nayɔ yewo ale be ne yi va teƒe me ya gbogblɔ ava trɔ asi ɖe ŋeduwo ŋti na amea gbe yi wòle be ya gbogblɔ awɔ ŋti dɔ be gbɔgbɔ na gbogblɔ ava teƒe ma ebe yewo dɔdasi ye wò nye ebe ne nye amea ɖe yi ke wòzu be eŋu ŋusẽ aɖe dim nèlea Ebe yewo dɔdasi ye wònye dɔ ma wɔm yewo le ema. Nana le gbɔgblɔm fifi lae be le gaƒoƒo ye ma, ame aɖe lia ke wòva anyigba ya dzia ŋku vɔ̃ le eyome tso keke wo dzigbe va da sine egba. Ebe dze agba ne nava ne yeanɔ anyi kpli wo, ne yewoakpɔ teƒe yi ke yewɔakɔ toe. Ame aɖe lia be yeayɔ yeƒe se, anya nu yi ke dzɔdzɔ le se me na ye, nana be nate ŋu aƒo ka ɖe ekaƒo mo. Eyae nye zero five three two zero five three two six one eight zero eight zero zero five three two six one eight zero.

ebe dzeagbe na ne ete va ɖo ye gbɔa, teƒe li namlɔ o. Teƒe ma woa, enu mawo ƒe ŋuti dɔ wɔm yele ye ma. Woƒe kaƒodzi siwo ma me yɔna, zero five tri tu six wan eit zero eit zero. George Kluche nana mi CD ewo, Believer, Ahiãteku, CD blaeve nena mi Freeman ku dzɔdzi na mí sidi wuiɖekɛ. Elizabeth amu kuma. Elizabeth amu kuma nena mí sidi bla eve ye nɛma ke nye Josephine awu di na mí sidi bla atɔ. Joyce agbemaƒle sidi bla vɔvɔ ɖekɛ ye nena mí. Anthony kudi abɔ sidi wuiɖe sidi wui atɔ ye nena mí. Míema ma ahiã ma dzi evelie CD bla atɔ. Mama nenye be neɖo ga la mie djagba be na se ni message abe ale ne wue ene ale be mi ga nɔ wa hem ŋkɔ yɔ mo nye me nya ŋkɔ yike ne ɖo la yɔ gake djagbagba be eɖo ŋkɔ ŋtɔ la mama ahia ma dji evelie ne na mi CD bla atɔ djagba be ɖe teƒe ye ne tsoa ne na aŋɖa ma nya sia Anthony Tenge CD bla eve ye ne ma ke nye Antoinette Tenge CD ewo Noah tɔbi, tɔbi, tɔbizo alo tɔbizo sidi wuiɖekɛ ye nenema ke nye Maria agama sidi ewo, Abiba Komoro, Abiba Komoro nami sidi ewo ye nenema ke nye Efo George Dowe Akoto nenami sidi bla eve. Efu ye gbɔgblɔ be yedi be yease dahu nobe míayi ɖe da ŋu me alo míayi ɖe amugakpuia be maxɔ dzigbɔɖi míase gɔme. Amugakpuia ye nye teƒe yi ke mía tɔgbuiwo woxɔe se be mía tɔgbuiwo dzɔ tso. Yewonɔ dzodzo ma, ame aɖewo ku tsi teƒe ma elabe dzɔdzɔmenyawo na míenya be ashiaƒu alo tsiɖɔɖɔ gã aɖe va xɔ anyigba ɖo. Mietɔgbuiwo ke le agbe gbea yi ke srɔ̃ nu yi ɖe ema. Wo susui be history ma alo dzɔdzɔme nya yi ke mietɔgbuiwo gblɔ ne Israel viwoa ye nye Moses ƒe etsi ɖɔɖɔ yi ke wokɔ de Biblia me. Dzixɔse enye be teƒe ma ye mietɔgbuiwo dzɔ tso ye nye ma, the lost continent yi ke amewo nɔ gblɔ be the the continent of moon. Ye ta dzixɔse enye be nunyala yiwo nɔ mietɔgbuiwo dome nye ametsitsiwo akpa gãtɔ tsi teƒe ma. Ye ta ne wobe wole nya gblɔm ŋua, eɖo teƒe alo gblɔ be, Mi ye amu gakpui gbɔ miava. Wo ye no nya xɔ ge tso ame mɔ elabe dzixɔseɛ nye be womedoa gbe ɖa ne Mawu direct o. Wodoa gbe ɖa to ame kukuwo dzi, ame nugbewo dzi hafi woa, woaƒo nu kple Yehowa Mawu. Nenema kee nye Kristotɔwo kple Moslemtɔwo hã ema. Kristotɔwo doa gbe to, wodoa gbe ɖa to Jesus Christ dzi elabe ku va yi, ezu ŋɔli. Nenemae ta ne wobui eye ɖe amugakpui gbɔa dzixɔseɛ ko nye be ame tsitsi yiwo ke tsi teƒe ma nye nunyalawoa, woyie nunya xɔ ge wotso wo gbɔe. Ta ne wovaa eseɛ gɔme. Ye wogagblɔ ɖe eteƒe ale hã be yewòyina dahũ me. Dahũ me. Dahũ mee nye teƒe ka? Ye nye teƒe yi ke Mawu le. Teƒe yi ke wokpla nunya alo wosrɔ̃ nunya tsoe. Ta dzixɔse nye be le blema eda ye nye Mawu. Hũa ye nye teƒe yi ke Mawu le. Ye ta nenye be wohiã susu yi ɖe eme, wole nane wɔm ŋu, wole nya gblɔm ŋu, nya va ɖo nuya, wogblɔ be yewoayi eda hũ ne yewoava. Da hũa ye nye Mawu gbɔ. Mawue nye da, hũa ye nye teƒe yi ke wole. Ta foinye, ye yi ma. Vɔ nenye be eme mekɔ na o, ga nu bubu dim maa, etsɔ ŋdia no ƒo tso ga nyi he ya nɔmba yike ne yɔ nyi tsɔa dzagba na yɔ nɔmba ma me tsɔ ge esia ale keke gi ke me la me tsɔ ge ale be nye kpakple wò mi hehe mi aƒo nu ase gome ne mi nɔewo mhm tɔgbi medi be na ƒo ŋkɔ ye ro nam elabe zigidia mia tɔgbi ŋkɔe ma Program yɛ dzi mefia nu tso ŋkɔƒoƒo ɖa ŋuti o elabe mekpɔ be vevie ɖi ŋkɔ va sugbɔ. Ame sia ame va le ƒom ɖa abe ale yi ke wòdze sii ene. Ta ne wɔ ŋkɔ yɛ gblɔm mele be honu ebe honu ɖee aɖeke woƒoa honu ɖo. Tɔgã aɖe le asi nye ŋkɔ nye honu ta ebe honu.

yɔyɔe nɔ be ho nu kɔa nɔ be ana ne nye ho nu kɔa ho ye nye ga ta kesi nɔ nu ye nye ho nu ta nɔ be ho nua kesi nɔ nu ye nye ame yi nɔ dɔ me wu ƒe egbe yi ke dekɔ nu va bu vɔ mi va le ame mɔ yɔ be eƒe nu ku kristu tɔ ŋkɔ ŋtɔ nye eho nu mi dada grace dagadu le na mi si di bla ve benis akɔsu the controversial last born le na mi si di bla eve Vicentia Adja, nename CD ewo. Meda akpe na ame yiwo katã kpe ɖe ŋutinye, wɔ ame yiwo katã be bebie, eye nye meɖo eŋuti na woa, megase veve le ŋutinye o. Ne Yehowa Mawu lɔ̃ mí le agbe koa, mitsɔ kɔsiɖa yi gbɔna me le amesiame ƒe bebie ŋuti ɖo ge nɛ. Vɔ eme nekɔ na be nenye be nèdi amagbe dim nèle koa, yi ɖe Edja Power. Wole Kasoa, Liberia Camp. edza pawa wole kasuwa liberia camp evi dim nele be yadzi mekpɔe o mm mega yi teƒe bubu aɖe ko mm edzi vi ɖevia ƒe ta lolo wobe ade o wobe nuka wole wɔn tɔ be nuka aleke nɔ me o wobe asra ewɔ ta ne ɖevia yi ɖe teƒe ma hɛn ame le lia ne wole ko be exele vi tsɔ te, megayi teƒe ɖeka mele kena va flu yi ɖe edza power. Woƒe kaƒodzesi nye 0532618080. Metɔ tɔgbui akɔsu adelie, asiwo me lili dagadue nye ame yi ke doa alɔm, eɖem, kle nam kple sewa. Woawoe nye nye mɔɖaŋudɔwɔla. Ne Yehowa Mawu lɔ̃ Yesu Kristo me va elabe Kristotɔ be gavava ge míle dzɔm. Ne meva o la, ke nye tsɔkɔseɖae gbɔna gododo le dzi. Eme nenyo na ame sia ame. Metɔ tɔgbui akɔsu adelie, ŋuƒometɔwo katã ƒe Fiegã.